אבער איך זעה צו ראה את ישיעת השם, ס'איז אלץ נאר דער רבונו של עולם אליינס, ס'איז נאר דער רבונו של עולם אליינס, ווי ער פלעגט עס זאגן, דער פני מנחם פלעגט זאגן, אז מען דארף זיך ענדיגן א שידוך פירט דער אייבערשטער די צוויי עלטערן ווי צוויי בלינדע פערד, א שידוך זאל זיך ענדיגן. און ער זאגט ווען איינער איז אריין געקומען צו אים האט געוויינט פארן פני מנחם, אז מען האט אים גערעדט עפעס א בחור, און ביי די פארמעישן האט מען אים געזאגט אז דער בחור איז די נודע ביהודה פון דעם דור.

נעמען בורא רחמה, בעטן, אלזא עס איז פאלע בעטן און בעטן און בעטן. די גמרא זאגט מיתה להאריס אישה בכל לשון מועד שמא יקדמני אחר, וואס זאגט די גמרא יקדמני אחר ווי אזוי? ברחמים. קל וחומר אויב א צווייטער קען צונעמען דיינס ברחמים איז קענסטו אוודאי מזרז זיין דיינס ברחמים. אז יענער קען דיר מקדם זיין קענסטו אוודאי מזרז זיין. אזוי איז דא א מינוט, ס'איז דא א מינוט פון הימל, ווי האט ער געזאגט ר' חיים ריסקער, ויהיו רצותו רצות והמינוט. אבער מיט תפילה איז עפעס אנדערש, תפילה איז ברחמים קען מען אלעס, אזוי ווי באקאנט ווי דער בריסקער רב פלעגט זאגן, ס'א דרגה, ס'א דרגה, איך ווייס נישט, מיר זענען נישט אין די דרגה, איך ווייס נישט, אפשר די עולם יא, עס איז געדרוקט אין ותיקי השמי', יא, אז ער האט געזאגט אז, וואס זאגט די גמרא, אלע הסידור אז יענער טוען מן הכתיב, מען האט מיר מן הכתיב אז מהשם איש אל איש, זאגט ער אלעס איז מהשם, וואס איז נישט מהשם, זאגט ער אלעס איז מהשם, אבער די אייבערשטער וויל דאס מאכן השתדלות, און שידוכים זאגט ער נישט טוט קיין השתדלות בכלל. איי, דא שטייט געדרוקט, איי פארוואס מאכן אלע השתדלות און איך מאך השתדלות פאר מיינע קינדער? צו בארואיגן די נערוון. להרגיע את הנפש. כ'ווייס לויט דעם אפשר אקאמאל קען אויך העלפן, כ'ווייס נישט. כ'ווייס נישט, כ'בין נישט אין די דרגה, איינער האט געפרעגט סאטמאר רב וואס איז די וואס איז די. מוזיק פון השתדלות אויף שידוכים האט ער געזאגט איינמאל א וואך רעדן מיט א שדכן, אבער די געדאנק איז דאס וויסן אז די אלט דאס אלט צווערט פאר תפילה, ווייל די וועלט זאגט אז די ערשטע שידוך אין די וועלט איז געווארן אדם וחוה, וויאזוי איז געווארן? די באשעפער האט אנגעלייגט שלאפן, און אף על פי שאין קיום תחת אדום על אדום, העלפט נישט און שטער נישט, ער וועט זיך גארנישט דערשטערן, די וועלט זאגט אז ארבעים יום קודם יצירת הוולד, פארוואס פארבען די אנדערע צוויי שותפים מישן זיך אריין? אזוי האט די בעלזער רב זכרונו לברכה געזאגט אז מען רופט עס מחותן, וואס מחותן? מען דארף הייסן מחתן, וואס הייסט מחותן? זאגט זי ביסט נאר א מחותן, ווער האט געפירט ביסט נישט קיין מחותן האסט א טעות, ביסט נישט קיין מחותן געלט זאל ביסט נישט קיין מחותן ביסט א מחותן.